Merema Teo ez ji kurê xwê dixuştîvî xerîb nabim. Baş e ma çênabît ez sinde roja digel hewe dabim. Çi tiştê hêndî xweş nîne demê tu digel me teye biyabanê. Ev e rastî ye bab. Em hemî tişe pirze bûn berî tu bêyet nav me da bab. Û demê di kesê ji me ne dikir ek henî. Boçî?

Piştî bû min diyar bû deyikayî gelek giringiyî de tewî ji ber hindê me ew kar kir. Nexêr bav çi tişt nehatiye guhrîn. Belê pa me tame ew nû keça vê xwe gele de te Yûsivî û hemî tiştê pî bû davîn tiye tin. Qet gel hewa me. Belê pa divêt hîn dil paqij bin. Ser me pê diviye em sere deriyeka Husat gel Yûsivî û Binyamînî bikeyn ku ew hest nekene wê tîmin. Bab! Em gelek nexweşî li ber wî xewna Yûsivî dîtî. Ma em jî ne zalam e di bina mala xwe ne. Ma em jî ew nîn yê tedar kêşe sernexweşiyê di jiyanê û bihên tengiya û asnegî di jiyanê. Dê çawa çêbît Yûsiv bîte cêgir piştî te. Belê pa ew xewna Yûsivî dîtî şilûvekirneka dijî bi xwe vedigirît. Ma ew gulê nebû demê Yûsivî gotî ew darê destê min da bo dareka bilind û sîbera wî gihişte ser serê we hemiya. Hîn zanin ev xewna çi gehînit û raman jî çi ye. Yûsif heş hemî birayet xwe diket. Anko yê dilpaqij e, yê dilnerm e û dilovanî ye bi hemî birayet xwe dibet. Heş wan atiket û di wan hemiyan parêzît. Ez xwe ji wisa hizir dikem ku vê xewnê ramaneke dî ye hey. Newekî wê ew ez û birayet xwe hizir dikên. Bibûre ez bême ez xelet têgihiştim. Anko Yûsif nabîte cêgirê te mane? Ew ê dibîte cêgirê min Xwedê dê hilbijêrît û dê baştirînê hewa bît. Baştir e bûa hîn dest ji gumanê û xeletiyê berden. Çimkî Yûsif û Binyamîn birayê tewen e û ne dijminê tewen e û ez heş we hemîya dikem. Bawer bikin ez heş we hemîya dikem. Ez daxwazê îk îkeş hewa dikem heşê ku dibken ta Xwedê heş we biket. Hîn zalamê dixêzana min in. Hîn pehlewanêt mala min in. Hîvya min hîn in, hîn daxwaza min in. Ev rû ke ez hizir kem ku ez çêm çavê xwe vekem û palpiştiya xwe deme ser hewe. Hîn ew mirovêt zîrek û çav netirs in. Kurêt min hindî hîn wisa dor man dorî me bin. Çi xem neşên xwe nêzîkî bavê we bikin. Li Wîrînê şaddxwazîn bavê xwe ji tevî me duyê şandî.

Hewa veşkirîne. Me bi destê xwe kuştî. Hêrişkira Fazlî mercamiya hêrişkirê û kuşt. Erê ma hîn netiq çend demê we hêriş kiriye? Ê ma tu nabînî nimeyê kiriya pate. Xwedê me ji karê te ve parêzî tevê tîmdizîkê ve û dijwar diken. Guman tê de nîne te jî harîkariya wan ya kirî. Te rastî vit ewan derfet nedam harîkariya wan bikim. Ewana hemiya pey vekira xwe rû çûn û têk dem da û gurge kuşt. Em hemî bêdeng bûn û me guhdarîya xwe bi bavê xwe dikir. Demekî me dît gurka têriş kira pazî û herêk bi xwe çû. Me ji nîşkekî ve dît gurgekî mezin û hêriş kete pazî. Min jî ew girt û kuşt. Ev e tiştekî gelekî bi tirs e. Bijne min hev e çawa şêwe bikin. Karekî bi saneyî bû. Gurgekî hêriş kire tarş û tawalê pazê me. Me jî hêriş kirê û herî ji me şilayê xwe ve danaye û danaye bi dara û heta mirî. Min jî darekê mezin û stîl serê wî da. Paşê rabînî ji berek înar serê wî da. Pişt îngê gurg ne rabo ve. Zeft kir hêrişê bikete me. Eger em jê tirsî yo bang da me jêk jêk ketin. Xwezî ez jî digel hewe bam.

Pirsa mezin ew e, hîn dizanin heke ev xew nebû rast, romana we ev hepaya bilindî û mezinahî bû Yûsîf yê li ser hewe hemiya. Em hemî dema yoyret gel Yûsîfî dikeyn û em demê di gelekî di xwişt gelek bûrînî. Ew bab e. Ew tirsî din agirê nefiyanê di navbera ku rit wî de hel bibît. Ew dibî din wel hewe biket hîn ji wekî wî heş Yûsîfî biken.

Tu ji kî ve dizanî? Tu ya bi silamet û serxwe bûyî. Demê li dest çi bi serê te hat? Carê vî tiştî ji bîr ke. Ne kewa girîng ez bo hewe bêjim. Nûjderî yan jî dermano bû bînin. Do çare ser yo wê bikeyn. Min çi demê we xiftinê nemaye. Û divê destinde tişto diyar kim. Oya şemê girngtir bû min Yusuf e. Min dî hez pê kir demê tu ji mala me derkevî û tu hatiya mala xwe. Dinya bû min gelek niha girîng e. Bes min divê Yusuf li me biborî û hîn jî li me biborin. Min ew gunehbar kir, dizî no kemerê. Bes, min ew çendê kir. Do Yusuf mî del def min û li mala min bî. Û min te ambar kir diziyê. Ya Xwedê tu li me bibûrî. Î vîtkemîn em î li me bibûrin.

ji min wergirin. Yûsivê min ne dizîger e. Erê ne dizîger e. Zehmetê bi xwe çêneke. Min û kedvê din. Ez tenê li gel te bixivim.

Yusuf pêxemberê piştî te ye. Wî nehêle bi tenê. Çi cor û nehêle ol berçavê te berze bît. Û nehêle ev şte dîrkevî din.

Neçine dev kesê ji bilî wî. Him dîşewa bi daxwazê ji wî tinê bike. Ew baştirîn kesî der û bê beramber. Her kesê gundariya wî neke yê bê şiyanew destê tu digirtîne. Ew bi hemî tiştî yê ageh e.